Hello viewers, welcome back to another segment. Eh, tiri kutaura pamusoro pe the traditional ways of marriage in Zimbabwe. Eh, pano ndiri kubatsirwa na Bevan iyo ari kutirondedzera kuti zvinofamba sei. Uh, ndadzidza something in our, in our last episode ndadzidza kuti tinotoziva kuti tikanzi what's your staple food in Zimbabwe tinoti uh, sadza eh, arisiriro eh, chibage hachisiri chatairima muzimbabwe isusu asi taidya zviyo hey i have learned something thanks so much beven for that explanation tadzidza something and uh, so back to our story beven eh, wataura iwewe kuti mukomana aizoita vakomana vasikana 5 3 2 just depends or is it, is that, does that mean kuti ada kuroora vasikana vese vari five or ada kuroora vasikana vese vari two eh, please elaborate okay thank you barbara for having me back here and thank you for your question like mazuva anaya tichingotarisa in general tinoona kuti mukomana kuti aite vasikana vakawanda haisi nyaya yekuti arikuda kuvaroora vese anenge achida kutsvaga chaiye chaiye anoenderana naye kuitira kuti ave newider spectrum yechoice hazviitwe nevakomana chete vasikana vazhinji vane vakomana 45 wo futi anozoona kuti ari serious ada kuroora ndeupi ndo zvavanowanzoita especially in the secular world kumachechi mamwe havatobvumidzi kuti musikana adanane nemukomana zvisingazikanwi nevakuru saka anozongoita one uyo ari restricted kuone but kare kamuri kubvunzaka ndekekuti zvanga zvisina kushata kuti mukomana aite vasikana vakawanda nekuti vanhu vaitoroora vakadzi vakawanda and this is why mukatarisa muafrica munomu kwanga kusina vanhu vanonzi pfambi dzazara mazuva ano nekuti hakuna munhu aishaya munhu anomuroora chipfambi chakauya nechirungu nekuti vanhu vakunzi haubvumidzi kuroora vakadzi vairi vatatu vana and kana sei wochida unoroorwa apa hauchabvumidzi kungonogana wongosvika woti ndauda kuroorwa pano saka muno muafrica mamusina pfambi inongofamba ichingodanana nemunhu wese wese ichibhadharisa kwanga kusina zvinhu zvakadaro nekuti takanga tiine nzira dzekubvisa chipfambi musociety yedu kwanga kusina pfambi saka unozoona kuti zvanga zvisingarambidzwe ende changa chisiri chiseko senyika inoyi yesouth africa eh, in terms of civilization iri pamberi pezimbabwe nemore than 200 years because eh, yan van ribik paakasvika muno 1652 kuzimbabwe varungu vakazosvika kuma 1890 saka unozoona kuti gepi redu ratiinaro nesouth africa recivilization its more than 250 years but vanhu vemuno musouth africa nyange zvazvo vakawana chirungu 250 years before us vanoramba vakachengetedza chinonzi chivanhu chavo kudarika isu vekuzimbabwe saka muno mukuroora vakadzi 5 hatizi chinhu chinoshamisa kuti mukadzi ari kuenda pane mumwe mukadzi achinoroorwa achizi chinhu chinoshamisa nepfambi dzacho muno ishoma pfambi zhinji dziri musouth africa ndedzedzimwe nyika dzinenge dzabva ikoko dzouya kuno ukapinda mese mumabrothels nemunzvimbo munoitirwa zvimwe zvinhu zvakadaro unoona kuti pfambi ndedzekuzimbabwe ndedze dzimwe nyika dzekunana zambia malawi asi vemuno vazhinji havaiti zvechipfambi chaicho chaicho vanotogona anotonzwisa kuti anokwanisa kunoroorwa pane mumwe mukadzi aripo nekuti vachiri ne eh, kakuchengetedza chivanhu chavo uye n'anga dzemuno dzakawanda kudarika like tichikombeya nezimbabwe vanhu vemuno mavanyari neun'anga hwavo vanotongozviita pachena ndikutaura panyaya yekuchengetedza chavanoti chivanhu chavo chacho zvinosanganisira kusvika pakuroorana kwamuri kutaura nezvako wow. yeah ndadzidza chimwe chinhu zvekare kuti kuzimbabwe kwanga kusina pfambi in africa in general in africa in general ya ya chidzidzo chikuru chandadzidza icho tanga tisina zvinhu zvakadaro saka kureva kuti vamwe vanhu vaiuya vachibva kwavanobva ndo vakatozotiigira tsika yekuti tinenge taakuti chifambi otherwise kunzi chifambi kwakutibvisira nyaya yekuti imimi amukwanise kuti muite barika whereas barika isusu we didn't have any problem with that yeah. so avo vazouya vakutiti aiwa munhu anofanira kuita mukadzi wani yes. yo ya ipapo pakaoma asi ya tikupazuza thank so much beven e, eh, tinokumbira kuti tsanangurire kuti saka mukomana uyu chii chaizoitika kana aita vasikana five because pakuti atakutofunga vamwe akaita five two e, anonge aida kuti vamwe varore vese but inyaya yekuti atsvage musikana one but akusi kuzorwadzisa here because I know kuti kana muri vasikana 5 kana 4 kana 3 pamukomana 1 mese hapana ari kuzviziva mm. saka uyu mukomana uya i think ane strength and i don't know kuti ya anenge anyatsozvigazivaizveachachipo here chinenge chiri muvanhu vechikomana kana kuti vanhu vechirume kuti iyoyu nevasikana vako 4 or 3 vese even two chaivo kuti uchibva kune uyu uchienda unomutaurira kuti ndinokuda and you buy magoodies i know kuti vasikana vanenge vachitengerwa ende uyu abva ipapo youare going to do the same thing kune uyu akupase pane zvingova nekakurwadzisana here nekajelasi kekuti iwewe nekuti ndichazozviziva at the end of the day kuti wakanga uchidanana neuyu uchidanana neni uchidanana futi namemory saka ini ndazosiiwa memory asiiwa watorana neuyo uyu isusu watisiya akusi kurwadzisa mumwe munhu what does that mean ya mataura zvakanaka nekuti ndo pandambotaura musegment yapera kuti vanhu vazhinji vanozoroorwa nemunhu waasingadi manje nekuti Vasikana vanenge vari vatatu pamukomana one vanozorwadziswa ende kazhinji kacho mukazvitarisa vanoguma vava kuzviziva kuti mukomana wedu is a player. Ndosaka maiona vasikana vachienda kunorwisana vachirovana vonzi varoverana mukomana. Pane kakuzongoziva kanoita vanhu kana vakomana hazvingoitwi nevakomana chete zvokuti zvamabvunza kuti chipo here vasikana variko vana vakomana vakawanda wekuti even vamwe vanozopfuurira mberi watoroorwa vari vakadzi kudanana nemunhu waakambenge achidanana naye asati aroorwa zvinove zvinosvika panyaya yamuri kutaura yemarelationships iyi kuti chii chimwe chinhu chinovhiringidza marelationships mumwe musikana anozoona kuti ndakamitiswa zvangu neuyu wandakatizera but munhu wandaida chaye ndijohn saka uyu peter azongondimitisa but john ndiye munhu wangu chaye chaye unfortunately ndamitiswa napeter saka izvozvo zvinoita kuti munhu apinde mumba kunoita mukadzi wemunhu nemunhu waanga asingadi uye kakurwadziswa kamataura ikako ndekechokwadi kekuti kune vanhu vari kuroora vakadzi vakarwadziswa kana kuroorwa nemurume akarwadziswa nemusikana waaida mumwe anenge amirira musikana wake ari kuchikoro 5 years musikana ozomitiswa nemumwe munhu iye uchizongosetla for jeni jeni uyu haasire munhu wake chaiye chaiye anga achida anga achida uyu susan zvino susan aroorwa nemumwe munhu amitiswa hapasina zvekuita haunganomutori nenhumbu yake kuya kwaamitiswa saka unozoona kuti eh, mukomana uyu akuzongoroora mumwe munhu asiriye waanga achida kurwadziswa definitely kunenge kutoripo This is why muchiona mumwe mukadzi akarwadziswa anonodanana nemunhu wekuti under normal circumstances aisambofa akadanana nemunhu iye anozongosvika oti nda ndakarwadziswa obva atoenda kana kutonoshowa mukomana ya kuti ndiri kutokuda obva atodanana naye obva atorara naye pamwe uko anga akazvibata achiti handidi kurara nemukomana ozoona kuti chandatosiyirwa nyaya yekuti ndaitoramba kutorara naye hona uyo akatorarwa naye atone nhumbu abva atoroorwa ini ndachingoti ndakazvibata ka ndichiri right but handina murume apa makore anenge achifamba ndosaka muchizoona kuti panoitika dambudziko manje pia kuti waroora munhu akadaro anga aine maproblems ake ekurwadziswa ari kuuya kwauri iwewe pamwe iwewo hauna kumborwadziswa kana kuti wakarwadziswawo kwawakabva mune vanhu vari different vamanga muchida but problem ndeyekuti imi masanganisana nekurwadziswa kurwadziswa ndokwakusanganisai saka muri kugara sevanhu vakarwadziswa kwete sevanhu vanodanana No, thank you so much for that information. Eh, saka all right, muvasikana 2 or 3 or 4 chii chiri kutariswa naJohn? Chinhu chakakosha ndechekuti mukomana especially semunhu in general anotarisa anonopfimba musikana atarise mafeatures aanoda pamusikana waanoti uyu akaita mudzimai wangu iam happy kuti ndinzi uyu ndiye mukadzi wangu kune mumwe murume wandinoziva aisakwira bhazi pamwe chete nemukadzi wake achinyara naye asi aiti kuvanhu ndinotya kuti tikaita accident vana vanosara vasina munhu anochengeta but in reality ainyara nemukadzi wake Usadanane nemunhu waunonyara naye nekuda kwekuti pamwe anogona kushanda mumunda kana kuti anogona kutsvaga mari semazuva ano anenge achinzi hasla wobva wati ndiri kuda hasla nekuti handidi kufa nenzara but hasla uyu chimiro chake unochida here nekuti ukangodira munhu kuti anohasla chete marriage yenyu inozoita problem kana relationship yenyu inozoita problem mangwana tomboti munhu uyo haachakwanisi kuhasila ucharamba uchimuda here akadaro kana kuti vamwe ndakanzwa dzimwe mharidzo dzinodzidziswa nevamwe vanhu mune mamwe machechi vachiti chakakosha mwoyo wemunhu ini ndinofunga kuti we need to dispel that and say hatingotarisi mwoyo chete kana uchida munhu ukatarisa mwoyo chete musi waanongokuitira chinhu chinokubhohwa anobva atokubuda narini nekuda kwekuti chaunga uchifunga kuti chakanaka paari chacho mwoyo chete iwoyo wazoona kuti hauna kunaka sezvaunga uchifunga saka dzimwe nguva manje chinozoitika ndechekuti um, unofanira kutarisa zvese mafeatures aungati ini ndinofara nawo kuti uyu agonzi mukadzi wangu kubva pahaiti chaipo kubva pamavakirwo emunhu kana uchida munhu sidudla akasimba unofanira kutsvaga akadaro kana uchida munhu mutete unofanira kutsvaga akadaro vamwe vanozoti ko akazosimba akazosimba but pavamutanga ari zvawaida vamwe vanozosimba vamwe vanozoondawo but in general chakakosha ndechekuti utarisise mafeatures pamunhu waunoda kwete kuzoti waroora munhu mutete uchiti ini ndino ndiri wemaslender wozoona vamwe vakavakwa zvakanyanya wotanga kuti handichadi mutete ndaakuda vaya vakavakwa wotiza woenda kune vakavakwa vaya kwakudzokera kuvatete hapana munhu ari kugutsikana inenge yango vicious cycle ane mutete anoda mukobva ane mukobva anoda mutete zvichingodaro saka izvozvo zvinoita kuti marelationships asafambe zvakanaka nekuti unogona kuona kuti munhu ane mukadzi wake mutete kumba andanana nevamwe vakobvu kwavanenge vari kunze uko ane mukobvuwo anoti ndinodawo mutete saka izvozvozvo ndo zvinhu zvinonetsa kana usati wawe decided in your mind kuti indoda mukadzi akamboita sei complexion chaiyo ndosaka vanhu vari kupera kubleacha mazuva ano varume vazhinji vanoda vakadzi vatsvuku saka izvozvo manje unozoona kuti munhu wese akuda kutsvuka manje asi variko vamwe vanodawo vanhu vatema vakadzi vatema like maopposites they attract varume vazhinji vatsvuku vanodawo mukadzi mutema saka iwo kana uri mutema ukablicha manje munhu anga achifanira kukuroora achida mukadzi mutema haachakwanisi kudanana newe because iwe watsvuka wablicha saka izvozvo ndo zvimwe zvekuti munhu nyatsotarisa chimiro chaunoda pamukadzi wotarisazve nemwoyo wacho zvakangoshata kuti ungotarisa chimiro chemunhu usingazotarisi karekta yake zvakakosha kuvheneka munhu karekta yake then sezvandakambotaura mune segment yakapfuura kuti zvakakosha kutonzwisisa kuti munhu yanobvepi kune vanhu vari kuroora kudzimba dzine vanhu vane ngozi dzekuti vanhu vanogara navo munharaunda vanotoziva kuti panhingi haparoorwi haparoorwi munhu kana kuti eh, usafe wakadanana nemunhu wepo asi mumwe munhu anobva kumuperengwa anotongoenda kudevedzo unosvika kuti ini ndatowana musikana wandavasangana naye kwamurehwa hautombozivi nezvemhuri yavo wazosvika ikoko unosvika pamusha pavo kana pari pevanhu vanoviga vanhu pamusha paya unosvika paine murakatira vemakuwa woshaya kuti ha izvi zvakamira sei izvi vanhu vanotya kukutaurira manje kuti vati pamuri kuda uroora apa haparoorwa apa vanongonyarara nekuti unenge wapunzwa unenge wapindira zvinhu zvisinei newe saka kunyatso kuziva kubva pachimiro kuenda pakarekta nemwoyo wemunhu kwava kuchiziva chimiro chemhuri zvakaoma kuita research yese but its important to do due diligence even in business people are taught to do due diligence but in marriage somehow vanhu vanoita sekakuputirwa so wobva wati rudo ibofu wobhilivha izvozvo rudo ibofu kwauri panguva iyoyo uchiri kuzvinyepera runozotanga kuona nekuti pane parunotanga kuona rudo kuti ha apa ndakavharwa apa ndakati kune vanhu vanoroorwa vaine vana vonyepa kuti havana asi zvinozobuda with time kuti anga aine mwana munhu uya chero anga achikuda zvinodzikira zvinokanganisa relationship yedu kutsanangurira kuti vanhu vachii chavanofanira kunyatsotarisa pamusikana okay john awana musikana wake waanoda eh, whats the next step vataurirana vaudzana musikana akutozvionawo kuti aiwa inini eh, panapa pandava kudiwa eh, chimwe chandakada kuti utitsanangurire beven ndechekuti pane makore here anonzi uyu mwana anofanira kuroorwa kana kuroora ine makore akati thank you for that question iyoyo its very controversial kuzimbabwe recently kwakatomboda kunzi age of consent idzike kuenda pa 12 years vamwe vakazviramba zviri vehement and uh, iye zvine zvi pari kutoiswa proposal yekuti atokwira age of consent isvike pa 18 years rather kubva pa 16 saka tinenge takuchitarisa kuti mwana ane 12 years anonyatsoziva here kuti apa ndiri kuziva zvandiri kuita kuzvekutoti anga tonoroorwa tinonzwa kuti kuindia 8 years munhu anotonoroorwa 9 years but kuzimbabwe and in africa in general hatikwanisi kuzvigamuchira kuti mwana musikana asati abubudza anonzi anoenda kunoroorwa chero abubudza zvake but pane age yatinongotarisira kuti mwana ngaaye ave machuwa zvakanaka zvekuti anonoroorwa ndakambotaura nevamwe vanhu vachiita argument vachiti mary aka akaita pamiri pajesu ari about 12 to 13 years old uh, but hatingatori izvozvo seexample yakanaka yekuti sakana mary akazviita mubhaibheri saka ndino zvataa kuti zviitwa plus macultures anosiyana the societies are different also and isusu hatigoni kukurudzira vanhu kuti vati vana ngavaroorwe vari maander age asi tinongoti at a mature age like kuzimbabwe 18 years and above mwana anokwanisa kuroorwa kubva kare i can tell you kuti mbuya wangu was born in 1911 and uh, vakabva vazoroorwa muna 1930 she was 19 hatingati kuzimbabwe vanhu vagara vanoroorwa vakura zvaingosiyana vamwe vairoorwa vakuma 20 vamwe vairoorwa vari kuma teenage vamwe zvanga zvakangosiyana siyana kana vaita kuzvarirwa vanhu vaizokasika kukupa kumurume wako kuitira kuti usazodanane nemumwe munhu ska waigona kuti uri kuma14 wotonzi murume wako uyu saka age yatingangoti ndo yakanaka ndeyekungotiwo mwana amachuwa like pamutemo majority age aisvika 18 ndo zvandinofunga scary nyaya 12 years yekuti ai even tikangeta kuti nambaibo kuti between 12 and 13 thats when mary Eh, paakazotaurwa kunzi ndopaanga aine pamuviri saka tikatasa mwana ane 12 kana 13 years nasishuwa sezvamanga mutaura kuti vachiri it wise hmm. especially pakunzi anganzi amai uh, it's so scary sounds very scary because um, around 12 or 13 years mwana anenge achiita form one saka kuti kuti mwana ari mufom one then form two ya yeah, yeah. ndizvozvo chaizvo but tinotenda nekunzwisisa kuti okay eh, at least maybe from 18 years Kan, but kana zvaitikawo zvaitika because sezvamataura kuti kune vanhu vakawanda vaigona kuitawo vana pane imwe age yekuti vamwe nengona vanga vasati vasvika eh, 18 years pane vana vakawanda kuti munhu voti akati anetokuenda anogona akachito ndine mwana wangu ane three years that means kuti maybe akaitawo aine 17 Madam nanga akaitwa ane 16 saka izvozvo izvo hatizoti hazviitike pane i think tine pamwe panhu patinenge zvingwasotarisa kuti no at least this age inenge iri nani ka kuti yakanaka kuti mwana agone kunzi akuroorwa kana kuti amumba kana kuti ane mwana wake koitawo zvinongotyisa munongozivawo panonzi one plus one hapasi pese panongonzi two pane panotonzi 11 mm. saka tinoziva kuti zvimwe zvinhu zvakadaro zvinogona kunge zvichizoitika mm. saka okay vagara vese pasi vaona manje kuti sauda kuti tichiroorana isusu eh, zvii zvinoitwa kana mary najohn na, na, na vaona kuti isusu panapa taakudanana pamwe john agutsikana kuti ndiye vanenge ati eh, wife material mazuva tiri kunzi kaunzi eh, wife material chii chaanoita john kuti achiintroduce musikana uyu family mataura imi mukati havangotorani votonopfeka ring vakutogara mbamawo traditionally havasi kunzi vakatoroorana saka tokumbira kuti sanangurire ipapo right eh, ipapapo kana vadanana vanzwisisana vanochienda kwatete wemusikana vonochinjana nhumbi anything kubva iwewo semusikana unogona kupa mukomana wako hembe kana something kana mukomana anokupawo hembe yake zvochengetwa kwatete kuti ndo chitsidzo chekuti inini ndiri kuda musikana uyu ndoda kuzomuroora mapedza kupanana zvitsidzo munochitaurira tete vaya kuti taida kuti musikana uyu aende kunoonawo kumba kwedu mochitorana natete vaya mozoendawo kunoona kumba kunobva murume chazvinoitirwa ndechekuti unoavoida masituations akawanda atambotaura ekuti unogona kusvika pamba pazere makuwa pamba paine zvimwe zvimiro zvausingakwanisi kuzowirirana nazvo zvinoitika muupenyu kuti kune vanhu vanokwanisa kutoti ukasvika pamba paine vanhu vakaremara vakawanda unogona kuvhunduka nazvo kana usina kunge wakazvitarisira asi kune vamwe vanhu vane mwoyo wakangosikwa namwari wekuti vanototi ah ndotosvika ndotovachengeta but iwe ukazonointroducwa kuti mai vemurume wako uyu havakwanisi kufamba havana maoko unogona kuzozvitambira sei iwe watopinda musho saka pane zvimwe zvinhu zvekuti unogona kupinda mazviri usina kuzvigadzirira kana kuti mai vacho havaoni eh, she is blind saka iwe unozvigamuchira here kuzoti uintroduce vanhu kuti ava ndiwo vamwene vangu pamwe unoda vamwene wekuti unovaita shamwari muchifamba mese muchinakidzwa saka kana waonawo kuti ivo ava havaiti unogona kuti paunoenda unoona kumusha kwacho wobva mm, ini zvepapa pa handizvigoni usati wakanganisana nemukomana saka zvinokubatsira kuenda unoona kumusha kwemukomana kuti ugone kuita madecisions ekuti ndoenderera mberi here uye mumwe mukomana anenge achichena chena achipfeka malabel ari kuharare asi kumusha kwavo pamusha pacho pakaoma pekuti kana kuti uzive kuti unorara papi ipapa hazvikwanisiki kana uchiona kuti hauzvikwanisi kana uchiona kuti unozvikwanisa unogona kuti togona kutouya tikatosimudzirana kana uchiona kuti auzvikwanisa ubva ungozvisiya zvadaro afterwards mochironga zvekuti monoroora moronga monoroora mapedza kuroora kana muchizochata mochata tsika yekuroora ingatode maybe kutsanangurwa pachayo yakazvimiririra kuti ndezvipi zvinhu zvinonzi pakuroora vanhu vanoitei okay which is what we are going to discuss next in the next episode thank you so much we'll be back